F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret tħaffef lejn l-oljiet, f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabbetta. Malli Eliżabetta semgħet lil Marija issellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha, u Eliżabetta intliet bl-Ispirtu s-Santu, u nfexxet f'għajta kbira u qalet, Imbierka inti fost in-nisa. U mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li omm il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, It-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, Ħienja dik li emmnet li jseħħ kulma bagħat jgħidilha l-Mulej. Imbagħad qalet Marija, Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej. U l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu, iva, minn issa 'l quddiem kull nisel isejjaħli hienja, għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Hu wera l-qawwa ta' driegħu, xerred lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċ-ċkejknin. Mela b'kull ġid lil min hu bil-ġuħ, u l-għonja bagħathom 'il barra b'xejn. Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu, bħalma wiegħed lil missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabbetta għal tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Inti tagħraf il-preżenza tal-Mulej Ġesù fik u f'ħajtek? Imbierek int jekk tara u tagħraf il-Mulej bl-għajnejn tal-fidi. Li tkun imbierek bil-Grieg makarios ifisser li tkun mimli bil-ferħ. Il-kelma mbierek tiddeskrivi dak it-tip ta' ferħ li jiġi mill-paċi f'qalbek, li ħadd u xejn ma jista' jiddisturba, li hi rigal li ma jinbidilx u li ma jitħassarx għax dan il-ferħ u din il-paċi huma indipendenti minn kull bidla u bdil fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Marija ingħatat il-barka li ssir omm l-Iben ta' Alla. Lilna wkoll il-Mulej irid jagħtina l-ferħ sopranaturali li bħalma għamel fil-ħajja ta' Marija Jagħtina l-qawwa biex inkunu nistgħu nifilħu għal kull tip ta' tiġrib li jġib niket u wġigħ. Dan il-ferħ ma jintemmx la f'din il-ħajja u lanqas wara din il-ħajja. Inti lqajt u qiegħed tgħix b'dan il-ferħ fil-barka u l-paċi ta' Alla li jkollok kemm-il darba inti tagħti ħajtek lil Alla f'fidi u f'fiduċja? X'inhu s-sinifikat taż-żjara li Marija għamlet lil Eliżabetta qabel it-twelid ta' Ġesù? F'din il-ġrajja, l-Ispirtu ta' Alla nnifsu, li mela lil Eliżabetta u t-tarbija f'ġufha wara li kien diġà mela lil Marija u nissel lil Ġesù fiha, jikxef veritajiet importanti ħafna għall-fidi tagħna l-Insara. Eliżabetta, imnebbħa mill-Ispirtu s-Santu, tistqarr li Marija hi tassew Omm Alla, meta tgħidilha, Minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? Mela, il-ħidma tal-Ispirtu s-Santu fina hi dik li jikxef il-verità ta' Alla, li aħna ma nkunux qed naraw għax limitati u diversi drabi għax l-intenzjonijiet tagħna ma jkunux retti fit-tfittxija tagħna ta' Alla. Il-preżenza qawwija ta' Marija b'Ġesù fiha bħal f'tabernaklu ħaj hi li hi l-mudell perfett għalina ta' fidi u ubbidjenza lejn Alla. Timla lil Eliżabbetta u t-tarbija li kellha f'ġufha bl-Ispirtu s-Santu. Tassew, li Alla tana l-Ispirtu tiegħu mhux għalina nfusna biss, imma biex bil-ħajja qaddisa u viżibbli tagħna quddiem l-oħrajn inkunu mezz biex ħaddieħor jirċievi l-istess don tal-Ispirtu, li bih huwa wkoll ikun jista' jgħix ħajja xierqa. Marija, li fl-umiltà tagħha ma marritx ixxandar il-kobor tal-grazzji li rċeviet, issa tiġi mfaħħra minn fomm Eliżabbetta għal dak li hi u għal dak li għadha kif saret. Imma l-Ispirtu s-Santu jkompli jikxef mhux biss il-barkiet u l-qdusija ta' Marija, imma kif Marija iddawwar dan it-tifħir u l-unur li sarilha lejn Alla li minnu irċeviet kollox. Hi tinfexx tfaħħru bl-innu twil li hu imqanqal minn dak kollu li kienet tħobb u temmen. Iva, dan l-innu jikxef x'kien hemm f'qalb Marija. Il-fomm inissel dak li hemm fil-qalb. Għalhekk Marija tagħti l-glorja kollha lil Alla. Meta tgħid kull nisel isejjaħli ħienja għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Mela fuq l-istess eżempju ta' Marija, f'qalbna għandu jkun hemm tifħir, gratitudni u fiduċja fil-wegħdiet kollha li Alla għamlilna. Ħaġ'oħra li tinkixef f'dan ir-rakkont hi kemm Marija kienet attenta timmedita u titlob hi u tistudja l-Kotba Mqaddsa. Il-profeziji li tikkonferma li seħħew jew li għad iridu jseħħu huma bbażati fuq passaġġi mit-Testment il-Qadim. Mela, biex nitqawwew fil-fidi u ngħixu dan li jitlob minna Alla, hemm bżonn li l-Bibbja ma tkunx il-ktieb ornamentali fid-djar tagħna, imma l-ktieb ta' referenza u meditazzjoni li jdawwal it-triq ta' ħajjitna. U aħna, kemm qed nagħmlu użu mill-Kelma ta' Alla, mit-tagħlim tal-missirijiet tal-Knisja, tal-qaddisin u oħrajn, li l-Knisja toffrilna biex jgħinuna fil-mixja tagħna lejn Alla? Għażiża Marija, inti, bħala Ommna, jinteressak minn kull wieħed u waħda minna b'mod personali, u kif jixhdu d-dehriet kollha tiegħek fl-istorja tal-Knisja sa issa, l-akbar xewqa tiegħek hi dik li nħalluk iżżurna bl-istess mod kif inti mort iżżur u taqdi lil Eliżabbetta. Minn qalbi jiena ngħidlek, ejja Marija, ejja żurni Ejja itlob miegħi t-talba tant għal qalbek tar-Rużarju Mqaddes, bl-istess mod kif inti kont titlob mal-appostli fiċ-Ċenaklu. Ejja itlob miegħi biex miegħek u bħalek jiena nirċievi d-don tal-Ispirtu s-Santu li jgħarrafni min jien u xi skop għandu Alla għal ħajti, li jgħarrafni wkoll min int inti, Omm l-Iben t'Alla, u ommna lkoll, għax hu tak għalina lkoll. O Ġesù agħtini qalbek għax irrid inħobb lill-Madonna bħal ma ħabbejtha int. Ammen.